Salam dogan gowmy ýagdaýlaňyz egerde wagtyňyz bar bolsa meni diňlemegiňizi sizden ullakan haýyşt etýärin maňa laýk basyň maňa goşmak basyň maňa baýdak basyňa diýjekgäl isleseňiz basyň islemeseňiz basmaň men bu zatlary bu diýjek sözlerimi laýk basdyrmak üçin ýa özüme podpişik gazanmak üçin edemok goýamok klibi maňa ters düşünmäň gaýrat ediň Men siziň basan ýüregiňiz sebäpli ýa siziň basan goşmagyňyz sebäpli maňa bir manat pul geçenok telefonyma ýa-da maňa çörek pul gelenok. Şoň üçin hem isleseň bas, islemeseň basma ol seň öz problemaň. Doganym diýjek zadym meň aslynda durmuş temasyndan bir dörtden bir bölegini häzir size açyklajak. Sebäp meň şeýle bir göwnüme degen adamlar bar. Aslynda şu wagt iki hepde, üç hepde bolup gelýär men içme salyp içme salyp içi kesel bolup barýan güni günden horlanyp barýan men. Gatyma agyr degdi aýdylan sözler. Eger şo aýdan söz adam haklymy ýa-da men haklymy şu klibimi diňläp bolanyňyzdan soňra iň soňundan maňa ýekeje kommentariýa ýazyň haýyş sizden. Hemmäňiz birlik boluňda ýa meni goldaň ýa-da meni aşak düşüriň. Sizden haýyş ýalbarýan. Men siziň ýagdaýyňyzada düşünýän, meň üstümden gybat etýänlerede düşünýän. Ýöne maňa iliň bäş manat puly gerek däl. Men iliň hakyny iýemok iýsem, Iýsem öz eklenjim öz güýjüme özüm işläp gazanýan. Indi aslyna başlaly asyl temamyza geleli doganlar. Men durmuş ýagdaýymda birnäçe gynçylyklar ýüze çykyp ýan ýoldaşym bilen wagtlaýyn aýry galmaly boldyk we eklenjimi saklanjymy men ýeke başyma özüm etmeli boldum birnäçe gynçylyklar çekip ýörün we çekmäne dowam etip ýörün. Gynçylyk hemmäň başyna bar zat aýyp zat däl men men diýip ýören baýlarda-da özüne ýetik dertleri bolýar. Garyplaňňam özüne ýetik derdi bolýa. Dertsiz adam ýok. Şoň üçinem men öz derdimden namys edemok. Indi men şeýle diýeýin. Aslynda men işlemek üçin, halal işläp, halal gazanmak üçin elimdä diplomym ýok boldy. Hawa, diplomym ýokdy ýokary okuw jaýdan. Kafelerde, posuda-moýkada-da işledim, posuda ýuwup. Ofisant bolubam işledim. Magazynlarda kömekçi bolubam işledim. Gazanjyň, eklenjiň aýby ýok, bäş manadyňy halal tapsaň-a. Indi şeýle diýeýin, birnäçe kynçylyklary çekdim we men ýoldan işläp, maňa günde gidip gelýän taksi puluma-da ýetmedi. Kafelerde işläp tapan pulum, aýlykly işim maňa ýetmedi. We men diýdim özüme, meň diýdim aýdymçylyk berlipdir, çagalykdan maňa Allatagala sungat ýoluny beripdir. Men belki diýdim, aýdymam aýtyp diýdim, bäş manadymy diýdim gazanaryn diýdim. Belki has ondan köprägem gazanaryn diýip, öz düşünjäm bilen aýdyma başladym. Hawa, meň elimde diplomym ýok, sungat ýolundan medeniýeti gutaramok men. Ýa bolmasa-da meň serfikatym ýok. Hawa, meň üstümden gybat eden adam maňa şeýle diýýä-dä, aslynda meň ýaman janym ýandy. Hawa, o gyzy toýuňyzda aýdym aýtdyrmaň. Hawa, oň serfikaty ýok, oň diplomy ýok. Hawa ony oň konsert berseňiz o gyzy aýtdyrmaň. Hawa oň diplomy ýok serfikaty ýok. Meň seňki ýalak enem atam bolmady maňa diplom alyp beren. Maňa seň eneň ataň ýalak serfikat alyp beren baý enem atam tohum tiçim bolmady. Men öz güýjüme özüm saklap öz güýjüme özüm eklenjimi etdim dogan. Saňa şeýle diýeýin. Men sen ýaly aýlykly işde ruçkadan gol çekip aýlyk alamok. Şeýle düşündireýin, men bir çagany ýeke başyma, ýeke başyma aýak üstüne ýeke özüm durup gazanýan pulumy. Men toýa gidip owadan köýnek geýip, bir üçje sagat aýdym aýtyp gaýdanym üçin men baýap baramok, siziň duzuňyzy men eliňden kakyp alamok, düşündiňmi? Her kimiň rysgyny Allatagala öz maňlaýyna ýazýar. Men siziň rysgyňyzy eliňizden kakamok-a baryp. Näme üçin maňa beýdip üstümden beýle zatlar diýýäňiz? Näme üçin maňa beýdip aýagyma palp turýaňyz? Näme üçin? Men näme etdim? Mende näme günä bar? Men eger aýdym aýdyp bilen, men aýda on toý, ýigrimi toý sowup ýöremok. Men Alladan gije-gündiz ýatyp dileýän, Na, Allajan, Hudaýjan, maňa bir aýyň dowamynda iki toý gelewersin, jan Allam diýip dileýän. Sebäp meň toýdan tapýan pulum, meň kwartira puluma-da ýetenok, produkta puluma-da ýetenok. Zordan eklenç etýän men şu wagt. Daşyndan owadan geýip, owadan köýnek geýip, owadan toýlarda owadan bolup aýdym aýdypdym diýip, men baýap baramok. Baý bolup baramok düşünäýiň nama gaýrat ediň maňa her hili komentariýa ýazýarlar sizede degişli şol. Meň üstümden gyýbat edip ýören bar häzir waý oň diplomy ýok oň serfikaty ýok on toýuňyzda aýdym aýtdyrmaň oň konsert berseňiz aýdym aýtdyrmaň diýip eý sen kim sen kim bolýaňda maňa beý diýýäň maňa entek hökümet azar bermäkä kim sen maňa azar berip Sen kim bolýaňda maňa azar berýäň? Maňa şony aýdaýda gaýrat edip bolýa. Düşündireýin meň eklenjim saklaýjym ýa maňa kömek etýän hiç kim ýok agam ýok dädem ýok dä eklenjim özüm edip a öz aýaklamyň üstünde özüm durmak isleýän size şeýle düşündireýin gaýrat et maňa düşün. Aýtmaýyn, aýtmaýyn hiç kime, aýtmaýyn diýip, men öz içimde sakladym. Aslynda men häzir seň ady-familiýaňy tutubam men aýtyp bilýän, sebäp sen maňa ýamanlyk edip ýöňa, ýöne men saňa ýamanlyk etjek däl. Menden başga biri bolanda şonam ederdi. Müň adama ýaýradardy klibi şeýdip. Bir adama ejize ganym bolmak diýilýär, seň niýetiň ejize ganym bolmak diýmek. Meň nähili gynçylyklar çekenimi, nähili ejizlikler çekýänimi, çekip ýörýänimi wes maşgalaň bilen bili oturyp maňa bu dereje etmek size gerek däl size gelşmeýä siziň aslyňyz daşoguzly meňem aslym daşoguzly gaýtam öz daşoguzlyňa kömek etmela gel aýdym aýt gel öwren bilmeýän zadyň bolsa öwredeli diýip gaýtam siz maňa şony şeýdip kömek etmäň deregine meň aýagyma palturaýaňyzmy Azaç hudaýyňyzam oýlan gaýrat ediň. Men toýdan tapýan pulum meň hiç zadyma ýetenok düşündirip bildim men baýap baramok men siziň çöregiňizi eliňizden alamok. Maňa bir boýdaşym diýipda Eneş diýdi sen egerde diýdi sungat ýoluna başlasaň sen artist bolup başlasaň diýdi orginal artistleri çöreksiz goýýaň diýdi. Şo boýdaşymyň aýdany häzir meň gulagymda ýaňlanyp dur-da, Meň-ä siziň çöregiňiz gerek däl. Her kimiň öz tapjak nesibesini Allatagala maňlaýyna özi ýazýar. Men siziň bäş manadyňyz bilen bäşli bol, bäş manatly boljak bolup duramok, düşündiňizmi? Hawa, gaýrat ediň, maňa düşüniň. Hawa, eger-de biri maňa diýmeli bolsa, sen aýdym aýtma diýmeli bolsa, ol sen däl. Ilkinji bilen ol hökümet. Düşündirip bildimmi? Eger-de meň talandym barmy? Meň talandym bar bolsa, men aýdym aýdaryn. Saňa şeýle diýip düşündireýin. Aýdymam aýdaryn, gazalam aýdaryn, elimden gelen zadymy ederin. Men günümi görerin. Köçede el sermerin, bäş manat bereýin, bäş manat beriň maňa diýip. Maňa hapysa-hapysa sözler aýtyp bilýän oglanlar ýa-da adamlar bar. Olara-da şeýle welläýin, ine, meň nika şadatnamam-a. Doganlar, hatda içinem açyp görkezeýin. Ine, meň nika şadatnamam bar. Gaýrat ediň, maňa ters düşünjeler bilen gelmäň. Haýyş sizden. Eger men kelläme ýalyk daňman gezýändirin, hawa, islänimi daňyp-da, isläsem daňaryn, islemesem daňmaryn. Salam. Siziň şu ýazan komentariýaňyza jogap beresim geldi, bir hili ýüregime siňdi. Okuw okap diplom almak üçin ene-ata hökmän däl diýip ýazypsyň. Nähili hökmän däl? Bir çaga ýüreginden okuwa girip diplom almany arzuw eden bolsa eger-de, onda öňüne-yzyna düşüp ýören ýör çagam oka, ýör balam muny etseň muny bolar, muny beýtseň muny bolar diýip kömek edip ýören ýa eneň-ataň, Ýa-da agaň, ýa-da ejekiň kömek bermeli bolýar. Okuwa girmek üçin. Öz güýjüňe okuwa girmek üçinem taks pul çykaryp gitmäne, dokument sazlamana lýuboý zada pul gerek. Meň düşünjäm ýalan bolsa, başga-da diýjek zadyň bolsa diýip bilersiň. Ýa bolmasa, saňa şeýle diýeýin, Hawa, diňe eneň-ataň alyp, eneň-ata-da, ene-atadan kömek bilen diplom almak hökmany däl bolsa, onda oýnaşdan aljakmy diplomy? Ýanyňa oýnaş tutup aljakmy diplomy? Hum? Haramlykdan gazanyp aljak bu diplomy? Saňa soragyňa şo jogap şo. Bolýa. Indi men saňa berýän şu sorag, indi senem maňa jogap ber, gaýrat et. E, meň düşünjäm ýalanmy, çynmy? Sizem şoňa jogap beriň.